Għażagħżi lilkom. Għamlu billboard, il-Partit Nazzjonalista, fuq il-kanċer u qalu illi se jaħdmu biex jipprevenu u anke biex ifejqu n-nies bil-kanċer. U kien hawn A kbira min-naħa tal-Labour, qisu xi skandlu dan, ma nifs. Le ġi, u anke minn taħt għan-nies ukoll, iva. Imma peress li hawn intom A kbira min-naħa tagħkom, ġifieri, x'kien hemm ħażin illi l-politiċi jaħdmu. Nieħu pjaċir, nieħu pjaċir, illi l-Partit Nazzjonalista fej jidħol is-saħħa qegħdin jaqblu mal-policies tal-gvern, ġifieri qalu fuq il-cancer, il-bieraħ il-braħt lura qalu xi ħaġa fuq id-diabete. L-affarijiet kollha li qalu qegħdin isiru minn dan il-gvern. Mm. Ħanidu l-cancer. Il-cancer għax bejn li titkellem u li tagħmel hemm differenza mbagħad. Jiena dil-ġimgħa ħabbart mediċina ġdida, klassi ta' mediċina ġdida, immunotherapy, 3 miljun euro fuq il-formularju tal-gvern għal pazjenti li batu bil-cancer. Minn l-elezzjoni sa issa daħħalna bi sbatax il-miljun ewro mediċini ġodda għall-pazjenti tal-cancer. Mhux mediċini biss, daħħalna n-nies ġodda jaħdmu fid-dipartiment tal-cancer, qed nagħmlu prevenzjoni fl-ibliet u l-qura, immorru ġo kull belt u raħal u ngħallmu lin-nies kif jekk jista' jkun ma jaqbadhomx cancer. Daħħalna n-nurse navigators, jiġifieri nies li jekk inti għandek cancer, U llum il-kanser mhux ifejqek persuna waħda imma hemm tim differenti ta' nies li jieħduk minn persuna għall-oħra, appuntament għall-ieħor, test għall-ieħor biex ma titlifx il-ħin. Daħħalna l-kunċetti ġodda fejn qed inwessgħu l-iscreening u naraw li nipprevenu u naqbdu l-kanser kmieni, ġifieri dawn huma affarijiet kollha li qed nagħmlu skont pjan ta' sena u nofs. Ma kien hemm xejn ħażin fih. Dak il-billboard kien hemm nies minn Ħass, kien hemm nies minn Ħass illi ma kienx sensittiv. Għax li inti kollok cancer mhix xi ħaġa li għandha tkun logħba politika jew għandha tkun argument politiku. Jiena jiena fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni ta' ħafna nies. Dak il-billboard, dak il-billboard, dak il-billboard ma kienx nieħu pjaċir, dak il-billboard wera il-commitment tal-Partit Nazzjonalista. Spiċċa Frank.
Skuża, kompli tibżax, mill-ħin tiegħek nieħdu. Le, le, kompli, kompli. Jiena nieħu pjaċir li fejn tidħol is-saħħa, illum il-Partit Nazzjonalista qed jagħraf li dan il-Gvern miexi tajjeb, miexi fi triq is-sewwa, qed nagħmlu ħafna progress, sar ħafna progress Qed jgħidu iva, aħna rridu nagħmlu l-istess li qed tagħmlu intkom. Qed nieħdu pjaċir. Fejn hu tajjeb ngħidulu tajjeb. U nkomplu nibnu fuqu. Kif għamel Dottor Chris Fearne, aħna ġibna l-fondi mill-Ewropa u bnejna l-isptar tal-onkoloġija, tal-kanċer. U mbagħad Dottor Chris Fearne fetaħ dan l-isptar u kompla jinvesti fih. Dawn huma affarijiet tajbin, proset u affarijiet kif għandhom isiru. Il-mediċina tal-Herceptin, il-mediċina tal-Herceptin. Din hija mediċina li tittieħed għall-kura tal-kanċer. U lbieraħ Désirée Vella de Brincat, it-tifla Alla jħfrilha ta' Evelyn de Vella de Brincat, persuna sinonima fil-midja mietet bil-marda tal-kanċer, irrakkontat kif ommha meta kienet tixtri l-mediċina tal-Herceptin kienet tonfoq xejn inqas minn 5,000 ewro fix-xahar. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern beda jipprovdi b'xejn il-mediċina tal-Herceptin flimkien ma' mediċini oħrajn għall-kura tal-kanċer. U issa l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jgħid il-commitment tiegħu għall-ġlieda kontra l-kanċer u ħriġna b'sensiela ta' proposti proposti biex insaħħu l-ġlieda kontra l-kanċer li huma parti wkoll mill-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Din hija xi ħaġa li m'hemmx kulur politika fiha, din hija xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli jġildu hi. Nidħol f'ħafna djar, Peppi, kif jidħlu, m'għandix dubju, il-kollegi sħabi hawnhekk u tiltaqa' kuljum, tmiss b'idejk kuljum il-marda tal-kanċer. Il-kefrija tal-marda tal-kanċer, hemm tama, biex inkunu ċari wkoll, għax mhux kull min ikollu kanċer, imut, anzi ħafna nies isalvaw, però rridu nkomplu ninvestu f'dan il-qasam kemm fuq livell lokali kif ukoll fuq livell Ewropew. Ok. Qed isir diġà u nieħdu pjaċir li qed jaqblu magħna. Fejn hu tajjeb ngħidulu tajjeb, intkom bnejtu fuq tagħna u aħna fejn hu tajjeb tagħkom ngħidulu tajjeb u nkomplu ninvestu. Jalla kollox hekk, jalla nagħmlu kollox hekk. U nibqgħu dejjem immexxu aħna u intkom tieħdu tarif.

Bħala ħares madwar dil-mejda ma naqblux li rridu nsaħħu l-ġlieda kontra l-kanċer ta' bl-istat kollu. Imma mhux kif Imma jgħid il-bogħod ħażin. l-insensittività Mirja, qiegħda, x'inhu insensittiv?
l-insensittività qiegħda, Pepp, li jekk inti persuna li sejjer għall-kura għax għandek il-marda tal-kanċer u trid tmur Mater Dei, irrid ngħaddi mill-Imsida, all right, u nara kelma kanċer daqsiex Taf ġo x'inhu wiċċi. insensittiv? Dik Li użajtu persuna l-insensittività. f'kampanja All right, elettorali, dik ħadtuha taħt l-insensittività. imdaħ dei il-power station ta' Dellimara, biex tgħid dwar il-marda tal-kanċer. Dik insensittività li ħadtu persuna b'marda tal-kanċer hemmhekk u mela billboard tal-Partit Nazzjonalista li qiegħed jgħid li għandna nsaħħu l-ġlieda kontra l-kanċer, Miriam. You should know better.
Importanti hawnhekk li nies li qed jismgħuna jippretendu soluzzjonijiet minn għandna. Aħna għalhekk ħa nitilgħu fil-Parlament Ewropew minn minna jitla'. U dan huwa każ klassiku fejn l-Ewropa tista' tagħmel differenza. Dottor Fearne, jiena ammirajt meta inti ħabbart, l-użu tar-robotika, tal-intelliġenza artifiċjali, biex nagħmlu operazzjonijiet minn barra minn Malta. Hekk għandu jkun. Iżda għaliex ma nużawx anki l-għodod Ewropej biex nipprevjenu l-kanċer? Nafu, kollha kemm aħna nafu, li ġimgħa jew xahar tista' tagħmel differenza kbira fil-prevenzjoni tal-kanċer. U dak li qed iħabbar il-Partit Nazzjonalista fil-manifest tiegħu, paġna 16.2, huwa ingranat fil-manifest tal-popolari Ewropej li għandhom master plan għall-kanċer fl-Ewropa li bażikament ser inkunu qed ninvestu f'database fejn aħna jkollna l-aħħar teknoloġija, l-aħħar kura disponibbli hawn Malta. Għandna ħafna nies bravi hawn Malta. Ejja ntuhom il-kuraġġ tal-kooperazzjoni Ewropea. Fir-Royal Marsden, inti taf tajjeb, f'Londra, l-ikbar żewġ riċerkaturi huma Maltin. Tajjeb, aħna għandna t-talent, aħna għandna l-ambizzjoni li nużaw l-Ewropa. U jiena l-ambizzjoni tiegħi, flimkien ma' sieħbi Frank Zajla hawnhekk, kollega tagħna Miriam Dalli u l-MEPs l-oħrajn min jitla' minnhom, huwa li naħdmu miegħek bħala Ministru tas-Saħħa biex inġibu riżultati għall-Maltin u l-Għawdxin. Wara kollox dik hija l-Ewropa. Aħna għalhekk dħalna fl-Ewropa, Pepp, biex nagħtu riżultati l-Maltin u l-Għawdxin u rridu nispjegawlhom kif Irridu nagħtu riżultat. Nagħtu riżultat billi nħaddmu l-għodda Ewropea. Mhux billi nħallu lura titraskura. Inħaddmu l-fondi Ewropej. Mhux billi nħalluhom u n-nies intuhom risposta wara sitt xhur, wara sena u nofs. U billi tgħidu lin-nies li s-saħħa pubblika hija kompetenza tal-Istat Membru. Għax qed jidħolli dubju kemm tafu fuq l-Unjoni Ewropea. Jiena fil-Kumitat ta' l-ambjent u s-saħħa pubblika, nistgħu niddiskutu ħafna u inti taf, Peter, dwar is-saħħa pubblika, imma leġiżlazzjonijiet dwar is-saħħa pubblika u dwar il-kanċer taf li ma ngħaddux. Kompetenza ta' l-Istat Membru. Tgħidilhom. U kompetenza ta' l-Istat Membri u bir-rispett kollu l-isptarijiet tal-Maltin tgħidtuhom il-barranin. Ma di Dottor Christman ma tantx kien qabel, għaliex kien daħal wara simbolu ta' distress u xi ħaġa bħal din u ma tantx sab sitwazzjoni feliċi f'dan is-sens. Għax il-qasam tas-saħħa tgħiduh f'idejn il-privat.
jkunu sħab ma' partners Ewropej illi għandhom l-esperjenza biex l-esperjenza u l-espertiż li hemm ġo pajjiżi Ewropej inġibuha Malta wkoll. Din qed nagħmluha, bdiet fil-Presidenza Maltija, jgħidulhom European Reference Networks. L-Isparmata Day ħa jidħol f'dan id-dejjer diġà dejħel fil-European Reference Network biex ikun. Għax fiha ħażin tilli rikonoxxi li l-Partit Popolari Ewropew għandu proposta tajba, ejja nikbru ftit dan il-pajjiż.

U mbagħad ikkopjajtuh bl-istess kartellun minn website, minn website. Ma taraw da xejn politika, qed taraw da xejn x'argumenti ma tgħidx. Ġifieri da taf xkont nistenna li tagħmel mhux torina ritratt. Mela tgħidilna tikkopja ma tikkopjax. Kont nistenna li lejla tiġi qudiem il-poplu Malti u titolbu apoloġija tal-isptarijiet tal-poplu tajthom f'idejn il-privat.

Il-bieraħ jien u l-Prim Ministru morna biex ninawguraw il-Medical School ġdida. Dawn huma affarijiet se qegħdin jiġru, qegħdin jiġru ġewwa l-isptar. Qed intom tridu tagħlqu kif ftemna, imma jekk se tibqgħu tieħdu l-ħin mhux se jkollkom ħin biex tagħlqu. Le, le, imma malajr, hawnhekk naqbel ma' Peter Agius li qed jgħidilna li nikbru għax

Adrian Delia, Kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni jgħid, qed jgħid, illi qed nimpurtaw l-iskjavitù, qed nikkwotah, nimpurtaw l-iskjavitù. Jiġifieri da, da, da, din l-ekonomija li qed tiġġenera daqshekk xogħol u li allura għandha bżonn il-ħaddiema, dawk skjavi. Alla, irridu sebat elef fis-sena nies ġodda. Qed jgħidu għal Job Plus din, jiġifieri, minħabba li għandna ekonomija tajba, jiġifieri mhux qed isibu nies biex jaħdmu. Peppe, jiena nagħmluha ċara li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien miftuħ għall-barrani. Aħna wara kollox l-ospitalierja hawnhekk. Aħna, aħna l-partit li ftaħna għall-Ewropa. Il-problema mhuwiex il-barrani. Il-barrani nilqgħuh b'kompassjoni, il-barrani nilqgħuh anki billi ntuh ix-xogħol. Il-problemi hija l-pjan, li m'hawnx pjan. Mela intom qed iġġibu 50,000 barrani u m'intomx ta' m'hemmx studju serju dwar kif dawn jolqtu s-settur tax-xogħol ġo Malta. M'hemmx l-ebda studju u l-ebda pjan dawk il-ħaddiema li m'għadhomx jagħmlu siegħa overtime. Dawk il-ħaddiema li jgħidulek imorru ninnegozjaw ftehim kollettiv u l-employer jgħidilna isma' jekk titlaq int flokok insib sitta. għax hemm tnax-il elf fis-sena ġejjin minn barra minn Malta. Aħna m'għandna l-ebda problema bil-barranin u vera għandna bżonnhom f'ħafna setturi. L-employers hekk jgħidulna, f'ħafna setturi għandna bżonn il-barranin. Iżda l-affarijiet iridu jsiru bi pjan. Jiena din il-ġimgħa kont home visit. Ħasra ma ġiex għidu l-Delija llum.
U nsibt fajjel ġuvnol. Għalli jiena ħammur l-Awstralja. Mal-Prim Ministru. L-Awstralja sejjer. Mhux miegħek qed niddibatti.

It-toroq tagħna ma kibrux b'ħamsin elf, il-parking spaces, il-parking spaces, il-pjazzi tagħna ma kibrux b'ħamsin elf. Mela, aħna rridu l-barranin, għandna bżonn il-barranin, imma għandna bżonn ukoll gvern li jippjana biex il-barranin ikollhom impatt benefiku fuq is-soċjetà tagħna, fuq l-ekonomija tagħna. fuq il-kultura tagħna u anke fuq it-tradizzjonijiet tagħna. Għal xiex? Għax irridu ninvestu fil-barranin ukoll li nintegrawhom. Din hija proposta tal-Partit Nazzjonalista fil-manifest. Naqblu 100%.
U ma ssibx waiter wieħed li jitkellem bil-Malti u bilkemm jitkellem bl-Ingliż. Irridu nieħdu miżuri biex nimmaniġġjaw dan il-fenomenu. Il-fenomenu mhux ħażin fih innifsu, imma rridu nimmaniġġjawh. Grazzi ħafna. Mela, ħa nibdew nikkonkludu dan id-dibattitu. Ibda bil-konklużjoni. Ok, min irid jibda bil-konklużjoni? Ikkonkludi? Konklużjoni minn ħadd jgħid. Illum kellna okkażjoni mitlufa fejn stajna rajna dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja tal-partiti politiċi. Mhux Chris Fearne u Adrian Delia, għax Chris Fearne għadu mhuwiex Kap tal-Labour Party, imma Joseph Muscat u Adrian Delia. Dik l-okkażjoni intilfet, Adrian Delia ried jiddibatti ma' Joseph Muscat, Joseph Muscat għażel illi ma jiġix. Ma ġara xejn. Fil-25 ta' Mejju għandna deċiżjoni importanti ħafna x'nagħmlu. Mhux se jinbidel il-Gvern, però żgur illi fil-25 ta' Mejju għandna opportunità biex l-ewwel nett nibagħtu fil-Parlament Ewropew sitta min-nies tal-affari tagħhom li jmorru hemmhekk biex jirrappreżentaw l-interessi tal-poplu Malti u Għawdxi kollu. Għandna wkoll opportunità fil-25 ta' Mejju biex l-arroganza li smajna anke llejla f'ċerta diskorsi illi ma jiħdux pariri u li l-Partit Nazzjonalista donnu kulma jagħmel kollox ħażin għalihom, din l-arroganza żejda rridu nibdew inbeżbżuha ftit. Mhux biss il-partitarji tal-Partit Nazzjonalista, inkluż il-partitarji li aħna stess weġġajna meta konna fil-Gvern u nitolbuhom apoloġija, imma wkoll partitarji Laburisti li ħadmu qatigħ biex il-partit tagħhom ikun fil-Gvern u llum jekk mhumiex parti mill-klikka qegħdin iħossuhom imwarrbin. 25 ta' Mejju, opportunità biex tagħmel dan. Nirringrazzjak, Miriam.
Jekk Adrian Delia tgħidilna li qed nimpurtaw l-iskjavitù, għandu jkollu l-fibra u jmur jirrapporta. Imbilli tparla biss, m'int se ssolvi l-ebda problema. Aħna, naraw x'inhuma l-isfidi u nindirizzaw dawk l-isfidi għaliex nemmnu lil pajjiżna iva rridu neħduh fil-livell li jmiss għaliex aħna writna pajjiż fejn kellna s-sebat elef ruħ qiegħda, dawk il-persuni qiegħda niżżilniehom għal elfejn u rridu naħdmu iktar għax ma rridux li nħallu persuni qiegħda jew b'kundizzjonijiet tax-xogħol ħżiena. Żidna l-pensjonijiet għal tliet darbiet wara xulxin wara gvern li żamm il-pensjoni ffriżata. Irridu nkomplu ngħinu lill-anzjani biex anki huma jkollhom dħul diċenti. Nafu li għandna l-isfida tal-ambjent. Irridu, fis-snin li ġejjin, noħduha bħala prijorità tagħna. U n-nies hemmhekk jafu, Peppi, li jekk aħna ngħidu li dik hija prijorità, aħna ser nindirizzawha. Kuntrarjament għal li għamel Partit Nazzjonalista f'ħamsa-u-għoxrin sena. U dik hija d-differenza. Meta n-nies imorru jivvutaw fil-ħamsa-u-għoxrin ta' Mejju, jafu li dak li aħna qegħdin ngħidulhom, ser inwettquh. Peter, Pepp, aħna għaddejjin minn kampanja elettorali. fejn qed ngħidu flimkien għal pajjiżna u Malta f'qalbna. Dawn mhumiex kontradittorji, dawn huma żewġ affarijiet li t-tnejn iridu l-poplu Malti. Irridu nsaqsu imma min hu l-aktar kredibbli biex iġib il-bidla. Għax Malta ma trid tkun biss f'qalbek, Malta trid tkun f'riġlejk, Malta trid tkun f'idejk. U meta intom tivvutaw manifest f'Madrid li jipproponi taxxa armonizzata daqqa ġol-istonku ġos-servizzi Maltin, Jipproponi l-abort offiża għall-valuri Maltin. Inħoss li huwa mument fejn il-poplu jafda lil min jista' jirrappreżenta l-interessi tiegħu, Pepp, lil min jista' jirrappreżenta l-valuri tiegħu. U dawk huma l-kandidati kollha, flimkien ma' sieħbi hawnhekk Frank Psaila u l-kandidati kollha tagħna, il-kandatati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Nirringrazzjak, Dottor Fitto. Jiena qiegħed hawnhekk għax kont mistieden biex nagħmel dibattitu mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, li ma ġiex. Aiden Delia qal li ħa jiġi u ma ġiex lanqas, jiddispjaċini. Xtaqt tkun miegħu, xtaqt tkun miegħu. Ma nibżax minnu. L-ambizzjonijiet bil-mod, tħallix l-ambizzjonijiet jiġru. Ma nibżax minnu. Issa ħalli jisma'. Għax Miriam interessata wkoll. Il-Prim Ministru għandu fiduċja fija u f'Miriam tkollha kemm aħna għax aħna tim wieħed mhux bħalkom għax intkom intkom tagħkom qed titfgħu fuqna. Però aħna f'dawn is-sitt snin, f'dawn is-sitt snin aħna għamilna.

56. Aħna f'sitt snin ħloqna 10,000. Ħloqna l-iċeċ ekonomiċi li qed jgawdu minnhom illum. Jekk jogħġobkom.
Fuq 25 sena. U għad fadlilna ħafna x'nagħmlu. Għad fadlilna ħafna x'nagħmlu. Ħa ngħidilkom, pereżempju, din il-ġimgħa, il-ġimgħa li ġejja aħna ħankunu qed inħabbru proġett ta' għaxar miljun ewro biex nirranġaw il-health centres kollha ta' Malta u Għawdex. Proġett illi ħa nagħmlu. Surplus hekk għalhekk irid jintuża. Is-surplus, il-fondi tal-IIP li intkom kontrihom. Fondi li ġejjin mill-Ewropa. U għandna ħafna ħafna affarijiet x'nagħmlu. Għandna programm sħiħ. mhux għal dawk l-snin biss, imma jekk il-poplu jkompli jtina l-fiduċja għal ħafna u ħafna snin oħra. Nirringrazzjakom ħafna, grazzi ħafna talli kontu magħna. Ibqgħu magħna għaliex issa wara dal-break se ningħaqdu ma' Michela ħa tgħidilna x'qed taħseb fuq għada u nifirħulha ta' dak li għamlet ilbieraħ. U għandna wkoll Il-diversi deputati li għadnihom Becher Cardin, saqsejnihom mistoqsijiet ħelwin. Insomma, issa l-biċċa ħelwa ta' din l-istorja politika li għaddejja. Nirringrazzjawkom. Għax aħna konna. Le, le, biċċa ħelwa għaddejja se jkunu fihom dawn. Le, le. Issek ġejt magħna. Prosit. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna talli kontu magħna. Inkunu magħkom minn ftit ieħor u nawgura lil dawn it-tliet MEPs nawguralkom. Grazzi.